Knockabout Sicilia tal-lum ħajkun minn belt għal belt. Ħanitilqu mill-belt Valletta bl-ewwel waqfa f'Marina de Ragoza, pero finalment ħaniskopru Agrigento, belt li għandha ħafna x'tofrinna. Tempji storiċi f'wiet manqin mas-siġar ta' żebbuġ. Ħaniskopru wkoll irdum abjad li jiqpa' nieżel f'baħar turkwas. Pero fuq kollox ħaniskopru wkoll kif Agrigento la darba tinżel ix-xemx donna tilbes libsa

Sqallija mimlija surpriżi. U hekk kif nitlaq minn Marina di Ragusa u naqbad insuq lejn in-naħa t'isfel tal-Punent, kollox jibda jsir aktar antik. Qegħdin insuq lejn waħda mid-destinazzjonijiet l-aktar ikoniċi tal-gżira Siċiljana, belt mibnija fuq għoljiet quddiem il-baħar, fejn iż-żmien ħalla l-aqwa stejjer tiegħu, bħallikieku kienu tifkiriet minn ħanut tas-souvenirs. Agrigento, li darba kienet magħrufa bħal Agragas, twaqqfet mill-Griegi aktar minn 2,500 sena ilu. Illum tinsab fuq il-kosta t'isfel ta' Sqallija, imdawra biż-żebbuġ, irdumijiet u leġġendi mnaqqxa fil-blat. Kemm jekk int delettant tal-istorja, qed tfittex il-veduti jew sempliċement tixtieq granita tajba b'veduta, din il-kantuniera tal-gżira toffrilek kollox. U iktar ma tersaq qrib, aktar tħoss li xi ħaġa epika qed tistenniek. Agrigento matul il-ġurnata mill-isbaħ, pero la darba tibda niżla x-xemx dan il-post din il-belt taqbad titrasforma ruħa f'xi ħaġa veru affaxxinanti. Illum waqt Knockabout Sicilia ser impartu il-beritta eh, ta' xemx ma' cocktails, aperittivi, ikel delizzjuż kif ukoll passiġġati fit-toroq ta' din il-belt għad-dawl tat-triq. Illejla ħa noħodkom tiskopru La Valle dei Tempi waqt inżul ix-xemx kif ukoll it-toroq ta' Agrigento bil-lejl. Dan Huwa nżul ix-xemx f'Agrigento. Ħarsu ftit. It-tempji jixegħlu bħallikieku għandhom id-dawl minn ġewwa, u f'ċertu sens, għandhom tassew. Iktar minn 2,500 sena ta' storja, mitoloġija u misteru, u għadhom jiddu ta' kull filgħaxija. Il-Wied tat-Tempji mhijiex biss sit tal-UNESCO, hija kapulavur, mibnija mill-Griegi u ppreservata għal sekli ta' battalji u twemmin. Dan il-wied jinbidel f'teatru miftuħ ta' dawl hekk kif tinżel ix-xemx. Kull tempju għandu l-istorja tiegħu, stejjer ta' allat u ġellieda, filosfi u bdiewa, u meta dawk id-dwal Jixegħlu, il-leġġendi donnhom jerġgħu jieħdu l-ħajja. Iż-żona ta' Agrigento hija destinazzjoni ideali għal familji li jivvjaġġaw ma' tfal u adolexxenti fis-sajf. Il-bajjiet jinfirxu mad-dawra kollha, mill-Marina Delicata, li għandha oriġini antiki, sa Punta Bianca, u jvarjaw bejn bajjiet kwieti u vojta għal dawk aktar żviluppati, bħal San Leone, iċ-ċentru tal-ħajja tas-sajf f'Agrigento. Il-bajja ta' Portopalo f'Menfi għandha anke bandiera ħadra. Ideali għat-tfal. L-Agrigentini fis-sajf għandhom ritual wara ġurnata xogħol jinġabru hawnhekk San Leone sabiex igawdu l-aperitivo. San Leone hija żona kostali mill-isbaħ 6 km bot biss miċ-ċentru storiku ta' Agrigento u la darba tkun qiegħed hawnhekk ma tistax ma tingħaqadx man-nies tal-lokal sabiex tkun parti minn dan ir-ritwal ukoll. Tajjeb li ngħidu li l-Agriġentini fis-sajf jafu jgawdu l-ħajja fuq din il-bajja sabiħa, mużika live, cocktails, ikel bnin u jħallu il-ħin għaddej. Wara d-dinja antika wasal il-ħin li nirrilassa ħdejn il-baħar. San Leone hija dik li ndiskrivieha bħala oħt iż-żgħira ta' Agrigento, aktar rilassata u filgħaxija issir il-kapitali tal-aperitivo. Hawnhekk huwa l-post fejn jinġabru n-nies tal-lokal biex jgħidu kelma jew tnejn jirrakkuntaw bejnietom il-ġrajjiet tal-ġurnata u ejja ngħiduha kif inhi veduta bħal din tiswa mitt qludeb. U meta taħseb li San Leone joffri biss inżul ix-xemx, cocktails u ikel bnin, tasallek sorpriża. Hawnhekk issib attrazzjonijiet għat-tfal u allura jkun id-destinazzjoni ideali għal dawk li qegħdin jivvjaġġaw flimkien mal-familja jew inkella għal dawk bħali li għadhom tfal minn ġewwa. U issa laħadna tomma sabiħa tal-ħajja fuq iż-żona kostali ta' Agrigento jiena isum fetaħ li l-aptit u ta' min nirħula lejn iċ-ċentru storiku ta' Agrigento ħanaraw naqra x'toffri fil-għaxija. Kull belt u raħal Siċiljan għandu r-ritmu tiegħu. U hawnhekk f'Agrigento ċ-ċentru tal-ħajja qiegħed hawnhekk via Atenea. Hawnhekk issib taħlita ta' ħwienet, kafeteriji, kif ukoll nies tal-lokal jissoċjalizzaw u jaqsmu l-ġrajjiet tal-ġurnata. Jekk dawn l-elementi huma dawk li tieħu gost tesperjenza waqt li tkun qiegħed vakanza u tesplora lokalità, hawnhekk għalik Agrigento huwa jackpot. Via Atenea hija t-triq prinċipali ta' Agrigento, imma mhux biss għax-xiri, hija l-post fejn jiltaqgħu n-nies tal-lokal, fejn it-turisti jsibu l-imħabba fil-kannoli u fejn kull espresso jinbidel f'konverżazzjoni.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express
Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell flimkien ma' Fior di Vita Shredded Cheese. Idħol fil-paġna u imbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Fior di Vita Shredded Cheese u innomina l-ikbar cheese lover fost sħabek jew il-membri tal-familja tiegħek. U grazzi għal Fior di Vita Shredded Cheese tistgħu toħorġu rebbieħa.
Black Friday Weekend fi Sqallija Maracusa Express b'ħinijiet għal vjaġġi estiżi il-ġimgħa is-Sibt u l-Ħadd li jinkludu shuttle service b'xejn għal Sicilia Outlet u ċentru kommerċjali La Masserija, Ragusa Express. Faċli u għal kulħadd.

u mogħdijiet imtellgħin li jwassluk għal palazzi eleganti tas-seklu tmintax u dsatax b'gallariji tal-ħadid, u anke knejjes. Ma tistax titlef il-Katidral ta' San Gerlando, mibni fis-seklu ħdax, mimli teżori mhux mistennija, fosthom sakrofagu Ruman, saqaf tal-injam miżbugħ bil-kuluri, u iktar misterjuża tas-seklu sbatax, dik li tingħad dik li hija kitba mix-xitan innifsu, b'simboli li ħadd ma fehem. U hemm ukoll il-knisja ta' Santa Marija dei Greci, mibnija fuq tempju Grieg tas-seklu ħamsa qabel Kristu. F'Agrigento l-istorja qed tinħeba quddiem għajnejk, kultant taħt saqajk stess. Għal ftit kuluri lokali moderni, żur Scalinata degli Artisti, taraġ mimli murali, Poeżiji huma dum miżbugħ, kreattività li tinstigalek burdata tajba. dawn il-platti bi kelbnin u d-dimi, reħa ta' klim fl-arja, spritz ħdejja, X'irrid iktar? F'din l-atmosfera awtentika hawnhekk kważi kważi inħossni qiegħed ngħix ġo film. Agrigento Billei ma toffrix fast food, toffri soul food. Platti Siċiljani sħan magħmulin b'ingredjenti li donnhom għadhom kemm ġejjin mill-kċina tan-nanna. Problema meta tkun wikkiel bħali u jkollok menù b'ħafna platti tajbin. Tispiċċa ma tordnax platt wieħed, però tlieta għax ma tkunx tista' tasal għal deċiżjoni. Klamar mimli bil-kuskus, ċanga u majjal. L-ikliet f'Agrigento mhumiex biss dwar x'hemm fil-platt, però Hija l-arja sħuna, il-ħoss tal-ħġieġ u r-ritmu bil-mod tal-lejl Siċiljan. Il-ħin jinħass jimxi bil-mod u kull ħaġa tidher bħallikieku hija parti mill-istorja. Wara ikla bħal dik skont il-producer ta' Knockabout Sicilia Rebecca m'hemm xejn nisbaħ f'Agrigento minn mixja bil-lejl taħt id-dawl tal-istilel Hi wegħditna li passiġġata f'Agrigento bil-lejl, donnha kważi kważi tħoss li storja qiegħda tgħannqek, il-ġebel jiddi taħt id-dwal tat-toroq. Ejja ħa naraw hekk hux vera. Agrigento ma torqodx malajr. Fil-kwiet tal-lejl tista' ssir tafha b'mod ġdid. Il-ħsejjes jitbaxxew u l-istorja titkellem b'leħen baxx. Minn ġebel mukul miż-żmien sa toroq li għaddew minn fuqhom eluf ta' passi. Bejnietna, niekol kemm niekol ftit spazju għal diżert ta' dejjem jifdalli. Tul dawn it-toro eleganti issib knejjes differenti. Il-bibien tagħhom jistgħu jkunu magħluqa iżda l-bellezza estetika tagħhom tistiednek biex tieqaf tgawdi u tammira, anki jekk biss għal ftit mumenti. Il-knejjes f'Agrigento mhumiex biss post ta' qima, però huma parti mill-polz tal-komunità lokali. Waqt passiġġata filgħaxija hawnhekk faċilment tintilef tħares lejn il-ġmiel ta' arkitettura li ssib fil-knejjes. Fil-fatt, waqt li tkun qed tippassiġġa fit-triqat sbieħ ta' Agrigento filgħaxija tiltaqa' ma' arkitettura mill-isbaħ li mhux biss tqanqallek l-interess viżiv, iżda anki l-interess spiritwali. U dak kien x'jista' joffrilek Agrigento wara nżul ix-xemx, ikel bnin, cocktails delizzjużi, Arkitettura mill-isbaħ, insomma għidu li intom xi trid aktar meta tkun qed tesplora. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express